Salamaýlekim, ildeşler, watandaşlar, dostlar, doganlar, ýagdaýlaryňyz ýagşymy? Ýaňyja nemedip Rossiýa tarapdan bir habar okadym, Ýekaterinburg diýen ýerinde ýigrimi alty ýaşar bir türkmeni öldüripdirler ýene. Şöýle bir oturyp sizem pikir edip gördüňizmi? Men pikir ede ede bara hiç soňuna ýetip bilemýok. Belkim siz bir maslahat berersiňizde menem pikrimiň soňuna nokta goýaryn şonuň bilen. Näme üçin ýurt içinde türkmen ölýä näme üçin ýurt daşynda türkmen ölýä her ädimde türkmen ölýä türkmeniň ýetmiş ýaşary ölýä türkmeniň ýedi ýaşary ölýä türkmeniň on dört ýaşary ölýä näme üçin ölýä Bular ajala ýetip ölen ýok, bular öldürilýär, bilýäňizmi? Näme üçin öldürilýär? Eý, meniň pikir etýänim bar-a, şu ýolda bir adam gidip oturan bolsa, üstüne bir köpräk gar ýagsa, gahary gelendem gidip türkmeni öldürýär öýtýän. Men şo karara bardym mundan soň. Näme üçin türkmeni öldürýärler bilýäňizmi? Türkmeniň ölümi arzan. Türkmeniň ölümine hiç hany ýaly sorag-sowal ýok. Türme, hapis ýok. Pul çykarmaýaň. Doktora gidip diagnoz goýdurmaýaň. E, gaty arzan bizleriň ölümleri-eý. Şonçalyk arzan, bizleriň ölümimiz şonçalyk golaý. Ýa öldürmek, ýa ölmek çok golaý. Biziň türkmenlerde. Ýok ildeşler böyle gitse bolmaz. Ýa hemmämiz bir bolup bara herekede geçmeli ýada hemmämizem bir bolup ölmeli. Mundan ötesi ýok. Mundan ötesi ýok. Ynha, sentýabr aýynda ýene Türkmenistanda tennis ýaryşy boljakmyş. Siz bu Süleýmanyň nemesinden, wakasyndan soň şu tennise ýaryşmana kim barar öýtýäňiz? Toka podpalkaýy bararlar. Mejbur! Eňsesinden ura-ura elterler o ýaryşa. Ýa oktýabr aýynda welosiped ýaryşy barmyş. O ýaryşa kim gider öýtýäňiz? Onam olaram baralaram mejbur ederler. Meniň ejem bilen kakam meni ibermeýä o ýaryşa indi. Näme üçin bilýäňizmi? Men birinjiligi alsam, menem soňum edil Süleýmanyň soňy ýaly bolar diýip. Ibermeýärler menäm näme edeýin. Maňadam bara Allahdan berilen bir ýetenek bar. Menem ony ile görkezjek bolýan. Menem ony türküň türkmeniň adyny arşa göterjek bolýan. Näme üçin maňa rugsat berilmeýä? Näme üçin men olarda ýeňişden öňe çyksam meni öldürmelisiller? Näme hakyňyz bar? Siziň eliňizden zat gelmese, siz bejeriksiz bolsaňyz näme edeýin men? Arkadaşlar böyle bolmaz ha. Biz bara internetde häli TikToka girýäs, TikTokda näme etýäs bilýäňizmi? Bir munuň ýaly wideo wideo çekip goýýas tänin, soňam ýorumlara bakýas. Kim näme ýorum ýazdy? E biraz biri birazajyk gişik ýorum ýapsa bara, çyk ýazdanyn internetde agzymyza gelen hapa sözleri aýtýas. Agzymyza gelenini-de aýtýas, gelmedigini-de aýtýas. Bu dünýäde hapa söz diňe türkmeniň agzynda. Tiktoky tyk etdiň zaman şo taýda bil türkmen çyksa hökmanam bir-birine sögünip başlaýar. Arkadaş, sen ýorum istemeseň, Dogry düzgün ýorum istemeseň ýorumyň dogrusam bolar gyşygam bolar men aýtmadym hemmesi gowy ýorum bolmaly diýip e gowy ýoruma siziň takadyňyz bolmasa goýmaň wideony e siz entäk entäk hälem şatyr diýýäňiz çokaý diýýäňiz tat diýýäňiz mary diýýäňiz marruh diýýäňiz e geliň şoň hemmesi men Näme diýjek bolýaňyz? Gepiňiz bolsa geliň-de aýdyň maňa. Ýazyň ine şu ýorumyň tekine. Ejemi isleýäňizmi? Ejem ýok. Kakamy isleýäňizmi? Kakamam ýok. Olar o dünýä göçüp giden. Dogan-dolaşanym bar-a. Dawnim-dawno menden ýüz öwürdi. Hawa. Men ýetim, men ýetimek. Men çöksem, elimden tutup galdyrjak ýok. Beýtmäňä arkadaşlar bolmaz türkmen türk men diýýä. E türkmeniň adyny arşa galdyrmak ýerine bizler näme edip otyrys? Ýeriň düýbüne gazap gazap gömüp otyrys. Birazajyk pikirleneli, birazajyk oturaly, düşüneli, näme üçin biziň başymyza gelýär bu işler? Näme üçin? Men soňuna ýetip bilemok. Garaşýan, hany siz näme diýip pikir berýäňiz maňa? Gaýrat ediň.